Mela, hello kulħadd, eh, nirringrazzjakom li naqattu magħna għal dittini serje ta' Ripple. Biex nagħtu daqsxejn background għal forsi minn għadu qed jingħaqad magħna l-ewwel darba. Eh, Ripple hija kollaborazzjoni bej il-Malta Catholic Youth Network u l-KDZ Għawdex fej flimkien xtaqna li jisun da żmien fej ovvjament aktar limitati biex namlu attivitajiet u ċim wiċ, xtaqna li nużaw dal-ħin għal formazzjoni ta' dawk li jaħdmu mażżaza u persun li forsi jisa jinteressom is-suġġetti. L-ewwel session li għamilna fl-ewwel semester kienu fuq l-iskrittura, Kien erba' sessions u din is-serje hija serje ta' żewġ laqat hija fuq il-ġimgħa mqaddsa. U llum għandna magħna l-Father Noel eh, li sa jkun qed jiddiskuti eh, jitkellem magħna u jaqsam magħna eh, il-passjoni skont San Mark u nitlu daqsxejn iktar fil-profond. Però qabel nibdew forsi nibdew b'mument ta' talb anka hekk narfu li qegħdin ngħixu fi żmien diffiċli ħafna, anka bl-affarijiet li ħarġu llum Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu, Santu, Amen. Muna Ġesu npoġġu dan il-ħin fl-imkien u d-diemek tal-buk li permezz ta' Father Noel inti twassal għandna messaġġ Inti tixtieq tgħaddilna lil kull wieħed waħda minna personali imma anke bħala Knisja ta' żminijiet diffiċli. Npoġġu qudiemek il-pajjiż, popli kollha tad-dinja li qed isofru bħalissa, speċjalment dawk li qegħdin l-isptar u tħossuhom waħedhom. Ġesu nofrulek dal-ħin, ħina nużawh b'mod taqli biex meta nkunu nistgħu nerġgħu nibdew niltaqgħu flimkien u maż-żgħażagħ li aħna naħdmu magħhom, ikunu aktar preparati biex nitkellmu mhux biss naqsmu l-esperjenza ma nkunu knowledgeable dwar dak li qed ngħixu. Il-ħajja ta' fidi. Ek Marija u mill-Knisja nitolbuk żommilna jdejk, żommilna jdejna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlabalina mitibbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. L-isem tal-Missier tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Just nota qabel ma jibda Father Noel. Is-session ħad tkun rekordjata biex jekk fokus ikun hemm xi ħin ċat jitfir il-kamera, ovvjament mhux ħafna drabi minnhom x'ħadd idrum ma just in case tixgħalu l-microphone bi żball jekk ma tkunx tixtiequ tfuha. Mistoqsijiet sa jsiru fl-aħħar tas-session wara li jitkellem Father Noel u ħajkunu fil-forma ta' chat, ġifieri tikbu l-mistoqsija fiċ-chat u naqrawhom as we go along. biex ma jkollniex ħafna konfużjoni u nies jitkellmu fuq xulxin. Ta' ehm, naħseb dawk li kellna ngħidulhom mhux hekk. Alright, Father Noel ħalli videjk ma mela nassa dan.
Tajjeb, eh, lejla tajba lil kulħadd. Ehm, kif eh, kien traduċejna flimkien ser nibqu ftit fuq il-Vanġelu skont San Mark. Mark huwa meqjus l-ewwel Vanġelu li nkiteb U li se nagħmlu flimkien hekk l-ewwel se nagħtu ħarsa qasira ġenerali għall-Vanġelu eh, fis-sens biex inkunu hekk il-passjoni nistgħu ndaħluha f'kuntest titusa tal-Vanġelu kollu. U imbagħad neħtlu aktar fil-fond tal-passjoni, xi partijiet minna u nifqu ftit aktar fuqhom. Din is-sena, matul is-sena qed naqraw il-Vanġelu skont San Mark u anke jekk Alla jrid f'Ħadd il-Palm li ġej, għalkemm ħa nkunu minn ġo djarna, jinqara wkoll il-Passjoni skont San Mark din is-sena. Interessanti li il-Vanġeli, il-mod kif inhuma maqsumin diġà juruna xi ħaġa. Fis-sens illi fil-Vanġeli hemm żbilanċ, fil-Vanġeli kollha u b'mod speċjali fil-Vanġelu skont San Mark illi huwa l-iqsar Vanġelu. Għaliex għandna ċank kbira tal-Vanġelu fuq ftit sat mill-ħajja ta' Ġesù. U imbagħad għandna prattikament nofs ieħor tal-Vanġelu jew ftit aktar fuq bewwiet ieħor forsi tliet snin ta' ħajja. Allura dan jurik illi l-spotlight tagħna jew l-spotlight li appuntu l-evanġelisti xtaqu jixelu kienet fuq il-passjoni. Tant illi hawn min iqis il-Vanġeli bħala rakkont tal-passjoni eh, b'introduzzjoni twila il-ħajja pubblika kollha ta' Ġesù. Il-Vanġelu ta' San Mark kif inhu maqsum bewieħed bewieħed ieħor. Nixtieqek nixxerja magħkom slide ħalli nkun nistgħu insegwu xi ftit aktar flimkien. Prattikament il-Vanġelu jibda b'din il-frażi, il-bidu tal-Evanġelju ta' Ġesu Kristu l-Iben ta' Alla. Kelma oħra ta' Ġesu il-Messija l-Iben ta' Alla. U din il-frażi tal-bidu prattikament taqsam il-Vanġelu f'liema sens? Illi l-ewwel parti tal-Vanġelu hija parti illi fiha il-persuni kollha jippruvaw jiskopru min hu Ġesù. Id-domanda l-kbira li takkumpanja l kulħadd hija dan Ġesù essaċ min hu? Min hu? U kulħadd jipprova jwieġeb għal din id-domanda. Sakemm fl-aħħar ta' din il-parti, jiġifieri fit-tmien kapitlu, versi 27 sa 30, Ġesù stess jistaqsi lid-dixxipli tiegħu ma intom issa min tgħidu li jien? U jaqbeż Pietru u jgħid inti il-Messija. Inti il-Messija. U f'daqqa waħda jisu l-Vanġelu jilħaq climax, għax f'daqqa waħda xi ħadd qata' tajjeb eh, fuq minu eh, fuq minu Ġesu. Ma mbagħad tibda t-tieni parti tal-Vanġelu, eh, it-tieni parti tal-Vanġelu hija mixja li toħodna mill-Galilea lejn Ġerusalem. U f'din il-parti tilħaq il-qofol tagħha fl-istqarrija li jagħmel iċ-ċenturjun pagan taħt is-salib ta' Ġesù u jgħid, Dan kien tassew l-Iben ta' Alla. Interessanti li din l-istqarrija ssir quddiem Ġesù li huwa msallab, quddiem bniedem imbiċċer u mejjet Iċ-ċenturjun jasal li jgħid dan hu l-Iben ta' Alla. Allura jekk tinnutaw l-introduction tal-Vanġelu, il-bidu tal-Evanġelju ta' Ġesù Kristu l-Iben ta' Alla, hija ttrattata fl-ewwel parti tal-Vanġelu sakemm naslu għall-climax Ġesù huwa l-Messija, u fit-tieni parti tal-Vanġelu sakemm naslu għall-climax Ġesù huwa l-Iben ta' Alla. Il-Vanġelu kontinwament fih, speċjalment forsi Mark, u mbagħad ovvjament isegwuh is-sinottiċi l-oħrajn, għandna diversi nies illi sa mill-bidu, sa mill-bidu jirrifjutaw lil Ġesù. U allura is-salib ta' Ġesù hija tema illi kontinwament toħroġ fil-Vanġelu. Is-salib huwa r-rifjut ta' Ġesù per eċċellenza. Allura li jiġri illi matul il-Vanġelu jibdew jirrifjutaw lil Ġesù ehm, l-oppożituri tiegħu, il-kapijiet u l-kittieba tal-lut. Imma aħna u mexxin jirrifjutaw ħanke per eżempju tal-familja tiegħu, għax ma jifmuħx, f'marki qawwija ħafna li l-familja tqis kważi li Ġesù huwa mxajtan, għandu fih xitan, jew ġennen, mar minn moħħu. Imbagħad jirrifjutah pereżempju n-nies ta' Nazaret. U anke mad-dixxipli għandu ftit diffikultà għaliex għaliex donnhom mhumiex jifmu tant li Ġesù kemm il-darba jgħidilhom imma għadkom ma fimtux, għadkom ma fimtux. Hemm dan ir-ritornell ta' Ġesù li mhux mifhum jew inkella rifjutat. Imma mbagħad b'mod qawwi it-tema tas-salib toħroġ billi it-tieni parti tal-Vanġelu wara l-istqarrija ta' Pietru li Ġesù huwa l-Messija, Ġesù jibda jħabbar għal tliet darbiet il-passjoni. Jgħid li l-Messija se jkun miċħud, għandu jbati, se joqtluh u fit-tielet jum iqum. U għal dawn it-tħabbirijiet id-dixxipli tiegħu ma jaċċettawx, jopponu lil Ġesù. Tant illi fit-tliet darbiet li huma id-dixxipli jew ma jifmux, jew jifmu ħażin lil Ġesù. Jew saħansitra jifhmuh imma ma jaċċettawx dak illi Ġesù qed jgħidilhom. Allura prattikament it-tieni parti tal-Vanġelu wara li qisu d-dixxipli fl-aħħar fehmu min hu Ġesù li huwa l-Messija, li tkun il-Messija fl-Antik Testment kien ifisser ukoll li ħad tkun l-Iben ta' Alla Ovvjament ma kinux qed jifhmu Alla li jsir bniedem inkarnat imma kien hemm l-idea ta' l-Messija bħala għandu rapport speċjali ma' Alla ta' filjolanza, l-Iben ta' Alla. Allura wara li d-dixxipli jifhmu Ġesù min hu, issa tibda mixja ta' Ġesù. Infatti hemm ħafna fit-tieni parti tal-Vanġelu t-tema tat-triq, Ġesù qed jagħmel mixja huwa fit-triq. Jibdew triq biex jifhmu Ġesù x'kellu f'moħħu bil-kelma Messija, fis-sens illi jridu jifhmu ftit x'tip ta' Messija kellu f'moħħu Ġesù. U dawn iridu jifhmuha, imma mhux biss jifhmuha, imma jagħmluha tagħhom. Ċoe it-triq li jagħżel Ġesù ssir it-triq tagħhom ukoll. U hawnhekk għandhom biċċa xogħol kbira id-dixxipli ta' Ġesu għaliex għandhom diffikultà biex jifmu li l-Messija kellu jbati u jmut. Imma barra minn hekk irrid naċċetta wkoll li li jien bħala dixxiplu ta' Ġesu irrid ukoll niċħat lili nnifsi, nerfa' salibi u nimxi wara Ġesu. Għalhekk din il-parti, t-tieni parti tal-Vanġelu hija kollha parti li teħodna bil-mod il-mod mixja ma' Ġesù sakemm bil-mod il-mod nilqgħu t-triq il-ġdida ta' Ġesù. Dik it-triq li tgħid li min irid ikun l-ewwel għandu jkun l-aħħar, il-kbir huwa ż-żgħir. Dik it-triq li tgħid min irid isalva ħajtu jitlifha imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi jsibha. Allura nirrealizzaw jisu l-iskop tal-Vanġelu x'kien. Nifmu minu Ġesu, imma mhux hekk biss, naċċettaw xi fisser Ġesu b'dak li qed jgħid li ħajkun il-Messija li se jingħata, se jbati, jmut u jqum mill-imwiet. Ħaġa interessanti hija li fl-aħħar L-aħħar episodju qabel id-dħul f'Ġerusalemm huwa l-episodju tal-fejqan ta' Bartimew l-Agħma. Huwa episodju interessanti immens għaliex huwa fih l-aħħar darba li tissemma it-triq. Infatti Bartimew il-Vanġelu jispiċċa u baqa' miexi warajh fit-triq. jekk ikollna ħin fl-aħħar għall-aħħar tat-talk, nifqu ftit fuq dan il-Vanġelu, għax hu Vanġelu li jgħinna nidħlu għall-aħħar ġimgħa ta' Ġesù. Imbagħad ukoll hemm l-aħħar episodju qabel il-passjoni li huwa l-armla li tagħti kull ma kellha biex tgħix. Għaliex qed insemmi dawn iż-żewġ episodji? Għaliex l-ewwel wieħed qiegħed fl-aħħar tat-triq li twassal lejn Ġerusalemm, infatti jsir Ġeriko, l-aħħar tappa. U imbagħad il-ġrajja tal-armla hija l-aħħar ġrajja li tiġi rakkuntata fl-aħħar ġimgħa ta' Ġesù. U t-tnejn li huma jgħinuna nifmu il-passjoni ta' Ġesù immensament. Bartimew għaliex li tara jfisser li timxi wara Ġesù fit-triq, U x'kien se jara Bartimew minn hawn u ftit ieħor? Kien se jara lil Ġesù imsallab. Allura, l-Evanġelista qed jgħid li tara tassew huwa li tara lil Ġesù imsallab. Imbagħad l-episodju għalija ma tħalli xejn, imma tafda totalment f'idejn Alla ħajjitha. Hekk qed tgħid, Mulej qed nafdak kompletament. X'xena nistgħu nsibu aħjar minn din biex iddaħħalna fil-passjoni, fil-passjoni ta' Ġesù. Issa ħa ftit għat-tema għalhekk tal-passjoni. Ehm, Jiena li ħan nipprova nagħmel flimkien magħkom huwa li jekk dawl fuq ċerti fuq ċerti mumenti tal-passjoni. Ġeneralment il-passjoni f'San Mark tinqasam fi tnejn jisu. L-ewwel parti għandna lil Ġesu qiegħed mad-dixxipli tiegħu. għalkemm jissemmew ukoll lut, kapijiet, eċċetera, imma primarjament Ġesu qiegħed mad-dixxipli tiegħu. Imbagħad għandna t-tieni parti tal-passjoni illi fiha prattikament id-dixxipli ma jeżistux, jisparixxu. Hija l-parti fejn Ġesu waħdu qiegħed jaffronta il-mewt tiegħu. U l-Passjoni tibda bil-prologu tagħha, bl-introduzzjoni għalija. Jien diġà semmejt żewġ introduzzjonijiet, imma din hija l-introduzzjoni proprja għall-Vanġelu, jiġifieri l-ġrajja ta' meta Ġesù qiegħed f'Betanja u hemmhekk ikun hemm mara li tidlikklu rasu b'nard ifuħ ħafna. U nixtieq nurikom hekk xi ħaġa li San Mark juża ħafna, teknika li San Mark juża ħafna fir-rakkont tal-Passjoni tiegħu ma anke fil-Vanġelu. Prattikament insibu diversi episodji f'San Mark, f'dan il-każ fil-Passjoni, fejn ir-rakkonti qegħdin b'dan il-mod jgħidulhom is-sandwich teknika, x'ishom sandwich Għandek żewġ biċċtejn ħobż u fin-nofs xi ħaġa tikola bil-ħobż. Pratikament ikollok ġrajja A illi mbagħad terġa' ehm, nirreferu għalija eh, A1 fuq in-naħħa ta' wara u fin-nofs ikollok ġrajja. Ovvjament, eh, l-ideja hi li tan-nofs qed toħroġ għad-dawl xi ħaġa kbira. f'kuntrast mal-ġnub jew mat-truf, ara f'dan il-każ, per eżempju, tad-dilka ta' Ġesù ġewwa Betanja. Fin-nofs għandna d-dilka ta' Ġesù f'Betanja. Imma mbagħad fit-truf għandna l-komplott kontra Ġesù. U fit-tarf l-ieħor għandna l-komplott kontra Ġesù li jkompli. Fil-bidu għandna l-qassisin il-kbar u l-kittieba illi qegħdin jitħabtu kif se jaqbdu lil Ġesù. U imbagħad A1 fl-aħħar għandna lil min? Lil Ġuda li jmur jiltaqa' ma' dawn il-kapijiet u jkompli l-komplott u jiftehmu kif se jinqabad Ġesù. Mela minn banda għandna żewġ episodji ta' nies jippruvaw jaħkmu lil Ġesu taħt idejhom bil-qerq billi jkun hemm il-flus fin-nofs, U imbagħad bejniethom għandna din il-ġrajja sabiħa mmens. Prattikament Ġesù qiegħed Betanja, qiegħed għand Xmun il-lebruż, l-immaġni hija sabiħa mmens. Ġesù telaq mit-tempju ta' Ġerusalemm qiegħed għand wieħed li huwa lebruż, ovvjament li kien lebruż aktarx forsi fejn hu Ġesù stess, imma l-idea kienet li fit-tempju l-lebrużi eh, ma setgħux jidħlu, imma dan Ġesù jmur għandu. U tidħol mara għand dan il-lebruż, din il-mara ma kienx mistiedna, ma nafux x'mini, ehm, u għandha ehm, Vażett ta' l-alabastru, jiġifieri anke l-vażett waħdu diġà jiswa ħafna flus għax ta' l-alabastru. U ġo fih, fih żejt ifuħ ta' nard pur jiswa ħafna, jgħid l-Evanġelista. U din il-mara, jiġifieri, tiġi b'dan il-vażett, jiswa, jikkalkulaw dawk li kien hemm hemm ġew stess għax jibdew igergru fuqha, jiswa daqs sena xogħol. daqs sena xogħol. Din il-mara x'tagħmel, tkisser il-vażett, tkissru il-vażett, u tidlek bih tferrgħu fuq ras Ġesù. Prattikament din il-mara qed tagħmel xena li fiha taħli kollox, tagħti kollox, ma tikkalkula xejn. Allura qed qed nindunaw hekk din il-mara li qed tidħol fil-loġika ta' Ġesù. Din il-mara li għaliex hija introduzzjoni għall-passjoni, għax qed tagħmel ġest li jixbah lil ta' Ġesù. Din qed tkisser il-vażett, ma tistax terġa' tużah, u qed tferra kollox u affarijiet prezzjużi fuq ras Ġesù. Qiegħda tuża l-loġika tal-gratwità, tal-abbundanza, tal-ħela. Tixbah ftit lil din il-mara lil dik il-mara armla li tagħti kull ma kellha, kollox, kollox. U Ġesù e, jagħti spjega għal dan li qed tagħmel din il-mara, qed tgħid din il-mara għamlet xi ħaġa bi preparazzjoni għad-difna tiegħi. Għax fid-difna tiegħi, fil-mewt tiegħi jien x'ħan se nagħmel? Se ningħata kompletament. Imma x'jiġri? Jiġri li n-nies ta' madwar Ġesù, id-dixxipli, n-nies l-oħra li hemm, ma jifhmux dan il-ġest u jikkritikawha. Jikkritikawha u jifhimha biss Ġesù għax qed titkellem il-lingwaġġ tiegħu. Aħna nirraġunaw bil-lingwaġġ tal-kejl, ħa nara kemm se naħli, ħa nara kif jaqbilli. Infatti huma ma kienx jaqbel li forsi dawn jingħataw jingħataw lill-foqra, eċċetera, eċċetera. Imma Ġesù totalment l-oppost. Ehm, il-kejl għalih ma jeżistix, imma jagħmel kollox b'abbundanza kbira, bil-ħela. Interessanti li Ġesù waqt li qed isikkithom u jgħidilhom le le din il-mara għamlet xi ħaġa kbira, qed niftehmu jiena u hi nitkellmu l-istess lingwaġġ, jgħidilha li dak li għamlet se jibqa' imfakkar għal dejjem kull fejn jixxandar il-Vanġelu. Dak li għamlet se jibqa' imfakkar għal dejjem b'tifkira tagħha. Din il-kelma nixtieq li nifqu minuta fuq għax naħseb it rings a bell fis-sens aħna eh, fejn ngħidu għamlu dan b'tifkira tiegħi. Ngħiduha fil-kliem tal-konsagrazzjoni veru meta Ġesu fl-aħħar ikla jagħti kollox lilu nnifsu ġismu demmu u jgħid għamlu dan b'tifkira tiegħi. U hawnhekk Ġesù jgħidha li dan li għamlet din mara se jibqa' jixxandar dejjem b'tifkira tagħha. U min jiftakar fija jiftakar f'Ġesù, u min jiftakar f'Ġesù se jiftakar fija. Interessanti eh li huma ġesti bħal dawn li jibqgħu għal dejjem. Huma ġesti bħal dawn li ma jispiċċaw qatt. Il-ħaġa l-oħra interessanti hija li fil-Vanġelu ta' San Mark ma nsibux lil Ġesù jgħid agħmlu dan b'tifkira tiegħi, dik ma jgħidhiex fil-Vanġelu. Għax qalha issa, qalha lil din il-mara. Aħna ġeneralment naħsbu bil-kontra, eh? Aħna ġeneralment f'ħajjitna inżommu għalina l-affarijiet biex nibqgħu ħajjin, to preserve ourselves. Aħna jekk nirraġunaw, aħseb fik irċievi biex tibqa' ħaj. Mentri Ġesù donnu l-loġika tiegħu hi agħti biex tibqa' ħaj. Infatti huwa min jingħata li hu, infatti Ġesù huwa miet ingħata huwa il-ħaj dak li rxoxta. Ġesù stess jgħidilna min irid isalva ħajtu jitlifha. Min jagħtina l-kuraġġ nibdew nidħlu f'din il-loġika ta' Ġesù jekk mhux jekk għamilna esperjenza ta' din l-imħabba ta' Ġesù, jekk iltqajna, jekk iltqajna miegħu. Allura għandna dan il-ġest ta' din il-mara u fit-tarf tiegħu imbagħad jidħol Ġuda, wieħed mit-tnax. li jidħol b'loġika differenti imur u jagħmel kuntratt, jipprova jagħmel bargain minn fuq Ġesu. Interessanti din il-kelma ġuda u wieħed mit-tnax. Għaliex għal Mark u għall evanġelisti l-oħrajn fina kollha kemm aħna hemm potenzjalment ġuda. Hemm potenzjalment ġuda. U waħda mill-kwistjonijiet ovvjament hija kwistjoni kbira għaliex Ġuda eh, tradixxa lil Ġesu, inkitbu ħafna kotba fuq hekk, ma naħsibx li huwa l-post li neħtlu fuq fuq fu dan l-affarijiet, imma l-kwistjoni tibqa' dejjem li jingħata l-flus. U fl-ittra ta' San Pawl lil Timotju fl-ewwel waħda hemm kelma qawwija ħafna, ir-reba l-flus il-erq ta' kull ħażin. Ir-regħba l-flus hi l-għerq ta' kull ħażen, u r-rapport tagħna mal-flus jikxef xi ftit ir-rapport tagħna mal-fidi. Għaliex il-fidi hija totalment differenti mir-regħba, mill-pussess. Tant li missirijiet il-Knisja kienu jgħidu li l-veru atew, ċoe dak li ma jemminx f'Alla huwa irrejb. Għaliex? Għax mhux jemmen fil-providenza t'Alla, li Alla hu Missier li jieħu ħsieb u li jħobb. Allura għandna dawn dawn iż-żewġ eżempji. Ġuda u l-kapijiet fuq il-fittar li jiftehmu kontra Ġesu u din il-mara li tagħmel ġest fin-nofs sabiħ immens, totalment differenti. Wara eh, din ix-xena għandna xena ta' tranzizzjoni fejn Ġesu u d-dixxipli jħejju l-ikla interessanti li Huma u jippreparaw id-dixxipli qed jgħidulu f'aħħa mmorru nlestulek lilek. Imma mbagħad jindunaw li Ġesù diġà ħasbilhom għal kollox, diġà lesta kollox hu. Qegħdin f'chapter, jiena qas semmejtilkom iċ-chapters, qegħdin f'chapter 14 eh, aħna tal-Vanġelu ta' San Mark, insomma kienu le miktubin, qegħdin miktubin. Ehm, jibdew jippreparaw l-ikla, jimmaġinaw li ħaj jippreparaw l-huma mentri fil-verità qed jippreparaw għalihom Din interessanti nħoss għal ħajjitna x'aħna xi kultant naħsbu li aħna nagħmlu l-affarijiet għal Ġesù mentri fil-fatt hija kollha differenti u it's a one way traffic kollox favur tagħna eh, mingħand mingħand Ġesù. U imbagħad tiġi l-aħħar ikla u nixtieq li ninnutaw eh, xi ħaġa oħra flimkien. Għaliex mill-ġdid eh, San Mark juża l-istess teknika li juża qabel. Eh. Prattikament innutaw l-ikla kif inhi. Ehm, Ġesu jħabbar it-tradiment ta' Ġuda, meta ħabbar tradiment, wara tradiment tiġi l-ikla u wara l-ikla Ġesu jħabbar iċ-ċaħda ta' Pietru u l-abbandun ta' kulħadd. Qed tinnutaw kif l-ewwel ġrajjiet jikkorrispondu għat-tieni ġrajjiet? Dejjem għandna komplott kontra Ġesù jew tradiment, jew ċaħda. U fin-nofs għandna żewġ tikliet. L-ewwel waħda f'Betanja, fejn Ġesù jiġi midluk, u t-tieni waħda fiċ-ċenaklu. Ix-xebh bejniethom huwa kbir, ċoe għandna żewġ tikliet fihom qed jitkellmu mill-mewt ta' Ġesù t-tnejn li huma. Fit-tnejn xi ħadd qed jagħti kollox. Ix-xebh bejniethom huwa kbir u jirriflettu lil xulxin. Din l-ikla tibda għalhekk bit-tħabbira ta' tradiment ta' Ġuda. Ġesù jgħid wieħed minnkom se jitradini. U hemm dik il-mistoqsija li jagħmel kulħadd li hija mistoqsija vera sabiħa u qawwija. Kulħadd jgħidlu jaqgħu jien mulej, jaqgħu jien Kemm tkun sabiħa li quddiem din il-mistoqsija ta' Ġesu ngħid iva naħseb li jien jew jien kapaċi nkun dak illi nittradixxi lil Ġesu. Sabiħa ħafna illi fir-rakkont li hemm tal-istituzzjoni tal-Ewkaristija, tat-twaqqif tal-Ewkaristija fl-ewwel ittra lil Korintin, L-aktar ħaġa li tissemma tissemma l-fatt li ma jingħadx li Ġesù għamel l-ikla fl-għid jew hekk imma jissemma meta Ġesù ġie mogħti, meta Ġesù ġie tradut. Dak il-lejl li Ġesù ġie mogħti, ġie tradut u qabad il-ħobż, radd il-ħajr, imbagħad qabad l-inbid u tah. Hija sabiħa mmens għax San Pawl qed jgħid dak illi qed jgħid San Mark imma bil-mod tiegħu differenti. Illi meta aħna qed nittradixxu lil Ġesù u aktar jingħata għalina f'dak il-lejl illi kien tradut. E, x'jagħmel Ġesù f'dak il-lejl li kien tradut u jaqbad il-ħobs, e, irot ħajr, jaqsam, inewwel, u jgħid ħudu u kulu. Ir-reaction ta' Ġesù quddiem id-dnub tagħna hi li jirotħa lil Alla għal dak li hu, jaqsam u jagħti. Imma ma jagħtix biss l-ikel xi ħaġa esterna għalih, diġà xi ħaġa kbira, kien jagħmilha l-missier din f'kull ikla eh, li jgħid il-barka, jaqsam u jinewwel lil ulidu. Ġesù ma jagħmel biċċa xogħol ikbar mhux biss jagħti l-ikel, imma jagħti lilu nnifsu eh, bħala ikel. U imbagħad jaqbad il-kalċi jgħid ħal kalċi f'idejh ratti l-ħajr newwilulhom u l-kol xorbu minnu. Interessanti din l-annotazzjoni li mid-dera Ġesu jaqbad kalċi wieħed illi jatih lill-oħrajn minkejja minkejja li Ġesu jaf li kollha kemm huma se jwarbuh u jabbandunaw. Imma mhux hekk biss qed jgħidilhom billi qed tieħdu minn dan il-kalċi intom qed tidħlu jisu faqda intima ħafna miegħi. ix-xorb mill-istess kalċi. Kellu dan din l-idea ta' ta' kuntratt bejnietna, ta' rabta bejnietna li ma tinħalx. U allura Ġesu qed jgħid magħkom jiena rrid nidħol f'din ir-rabta, magħkom. Magħkom miegħek Ġuda, miegħek Pietru. u magħkom kollha kemm intom. U mbagħad Ġesù jispjega u jgħid isma' dan il-kalċi huwa il-patt. Jgħid ċaru ton tassew ehm, dan huwa demmi id-dem tal-patt li jixxerret għal ħafna. Ġesù jispjega bħalma kien jagħmel il-missier fl-ikla tal-għid, jispjega li tfal tiegħu x'kien ġara. U Ġesù qed jispjegalhom dan il-kalċi huwa l-kalċi tal-patt b'demmi. Meta wieħed ludi jisma' l-kelma patt għalih jisma' kollox. Għaliex tfisser ir-relazzjoni, ir-rabta biex niftehmu l-kuntratt imma aktar minn hekk, ir-rabta ta' Alla magħna. Alla għażel jidħol f'kuntratt, f'patt magħna, u wieħed jiftakar mal-ewwel fil-ġrajja tal-Eżodu fejn taħt il-Muntanja Sinaj Alla jagħmel patt mal-poplu tiegħu. U biex jagħmlu l-patt, biex kien jiġi ffirmat, kien jiġi ffirmat bid-demm, bit-traxxix tad-demm tal-annimali fuq il-poplu, il-kontraent number one, u fuq l-artal li jissimbolizza lil Alla. U kien il-mod biex ngħidu isma' aħna nkunu ta' xulxin, aħna ħa nafdaw lil xulxin, aħna sejrin ngħixu għal xulxin. Ġesù issa x'inhu jgħid? Qed jgħid li din ir-rabta ma' Alla ħassir permezz tiegħi, permezz tad-demm tiegħi. F'kelma oħra, jekk jien nixrob minn demmu, ċoe jekk jien nilqa' l-imħabba ta' Ġesù fuq is-salib, jiena nintrabat ma' Alla, jiena nsir ħaġa waħda miegħu. Prattikament Ġesù qed jagħmel dak illi bid-dnub tkisser, ċoe qed jgħaqqad flimkien lili u lil Alla, qed jirranġa ma' xulxin ir-relazzjoni ta' bejnietna. Nixtieq nifqu saqxejn fuq din il-ħaġa. Aħna kull bniedem fl-istorja bid-dnub tiegħu jikser il-patt, ċo jikser ikisser ir-relazzjoni tiegħu ma' Alla. Kull dnub jibda b'suspett fuq Alla, ma rridekx tindaħalli, ħa nagħmel jien, niddeċiedi jien, ma jimpurtanix minnek u nagħmel xi ħaġa. Inwarrbek, inweġġgħek, ma nagħtix kasek, nagħmel li rrid, li rrid u li jidhirli jien. Issa meta relazzjoni tinkiser, ejja ejja nimmaġinaw ftit relazzjoni ta' żwieġ pereżempju. Jekk e, ejja ngħidu r-raġel qaliba lil martu tradija. Is-sitwazzjoni ta' żwieġ tagħhom min jista' jirranġa? Min jista' jirranġa? Tista' tirranġa il-mara dan il-każ jekk ġiet traduta hi, għalli ma raġuni. Ġo dik ir-relazzjoni titranġa biss jekk ir-raġel jiddispjaċih, jindem, eċċetera Imma tista' titranġa biss jekk il-mara taċċetta lil dak ir-raġel. Allura prattikament ir-relazzjoni tagħna ma' Alla din relazzjoni miksura aħna li bnijielu lil Alla, min jista' jirranġa jien jew Alla? jista' jirranġaha Alla. Ċoe Alla li jrid jieħu fuqu d-dnub tiegħi, bħal dik il-mara f'dak il-każ li trid tieħu fuqha d-dnub ta' żewġha. Hi biss tista' tirranġa dik ir-relazzjoni. Jew għajji ngħidu hekk, hi se tagħmel il-balk tal-proċess ta' fejqan. Ċoe r-relazzjoni titranġa meta parti tagħżel li tieħu fuqha d-djufija tal-ieħor. B'hekk biss tista' tittranġa dik ir-relazzjoni. U bl-istess mod, Alla l-imbierek qed jirranġa r-relazzjoni miksura ta' bejnietna u. Għax hekk bilfors hu jrid jitgħabba bin-nuqqas, bin-nuqqas tal-ieħor. Tajjeb, u dan id-demm Ġesù jgħid huwa mxerred għal ħafna, huwa mxerred għal kulħadd. Għalija, għalik u għal kulħadd. Fl-Ittri ta' San Pawl din l-idea li toħroġ hawnhekk narawha meta pereżempju fil-Kapitlu 5 tal-Ittra lir-Rumani San Pawl jgħid mela meta aħna konna bla saħħa Kristu meta wasal iż-żmien miet għal ħżina. Bilkemm wieħed imut għal wieħed tajjeb għad li wieħed għandu mnejn jagħmel il-qalb u jmut għal wieħed ġeneruż. iżda Alla wriena l-imħabba tiegħu meta Kristu miet għalina, aħna li konna għadna midin bejn. Fl-ideal Ruman u Grieg kien hemm l-ideal kbir li tmut għal ħbiebek, eh? Ġesu qed imur lilin minn hekk, qed imut għall-edewwa. Qed imut għall-edewwa tiegħu. Imbagħad prattikament li jiġri li kif semmejna l-ewwel, wara l-ikla Ġesù iħabbar iċ-ċaħda ta' Pietru u l-fatt li kulħadd sejjer jinfixel. Ġesù jgħidilhom illi quddiem l-iskandlu tas-salib huma ser jaqgħu. Kelma skandlu tfisser propju hekk, ġebla li twaqqgħek intu miexi fit-triq. Huma se jinfixlu. Huma se jeqgħu. Imma fl-istess ħin Ġesù jagħmlilhom kuraġġ għax jgħidilhom, f'vers 28 tal-kapitlu 14, illi wara li nqum mill-mewt immur il-Galilija qabilkom. Hija immaġni sabiħa mmens, daqs li kieku Ġesù xi mod diġà aċċetta fih il-fatt li se nitilqu u li jixtieq jibda mill-ġdid. Mill-ġdid. Imbagħad taf huwa l-ġrajja u d-djalogu bejn Pietru u Ġesù, prattikament Pietru jibda jinsisti li jekk jitfixkel kulħadd jien ma nitfixkielx. Huwa l-atteġġjament l-aktar żbaljat quddiem Ġesù. Ċoe li jien nidħol quddiem Ġesù mingħajr għarfien tad-djufija u l-infedeltà tiegħi. L-eżempju oppost, li ma nsibuhx fil-Vanġelu ta' San Mark imma nsibuh f'dak ta' Luqa, huwa tal-ħalliel it-tajjeb. Huwa l-oppost kompletament. X'jagħmel dak li nsejħulu l-ħalliel it-tajjeb? Kulma jagħmel jammetti dnubu. Jgħid, Tagħna, tiegħi, hija ġusta tassew il-kundanna, imma dan ma għamel xejn ħażin. Mulej, ftakar fija meta tidħol fis-saltna tiegħek. Pietru ma jagħrafx id-djufija tiegħu. U din il-ħaġa barra illi ġġalu jgħix mhux fir-realtà tiegħu, ġġalu jgħix moħħu fis-sħab, imma twassal biex ikollu relazzjoni anke żbaljata mal-oħrajn. Għaliex hu qed jagħmel ġudizzju fuq l-oħrajn, x'inhu jgħid? Jekk jitilqek kulħadd jien ma nitilqekx, jekk jiġdek kulħadd jien ma niġdekx qed jgħid dawn kapaċi jkunu diżastru imma jien le. f'dan il-moment, fil-moment li jien ma narafx id-djufija tiegħi, jiena mhux biss ehm, nikser ir-relazzjoni ma' Ġesu, u qed ngħidu Ġesu inti ma tista' milli xejn ta' xejn tajjeb. Sax tħobbni għax jiena ta' min iħobbni diġà. Mhux biss nikser ir-relazzjoni ma' Ġesu, ma nikser ir-relazzjoni mal-oħrajn, mal-oħrajn. Pietru imbagħad se jikser ir-relazzjoni ma' Ġesu, se, se, se jiċħdu totalment. Il-ħaġa sabiħa li hu mbagħad Pietru il-pass jagħmlu imma ċoe dan kollu iċ-ċaħda tiegħu se jwassal biex Pietru jagħraf min tassew hu. u ħa jħalli lil Ġesù fl-aħħar iħobbu fid-djufija tiegħu. Din il-ħaġa donnu Ġuda ma jagħmilhiex, eh? Għax donnu Ġuda jmur jitgħallaq fis-sens iħares biss lejn dak li jagħmel u ma jħarisx lejn Ġesù u l-ħarsa kollha mħabba tiegħu. Ċoe Ġuda jidħol f'dak is-sense of guilt illi mhux is-sense of guilt nisrani, Aħna spiss nitkellmu aktar mis-sens tad-dnub, jiġifieri nagħraf id-djufija tiegħi imma ma niqafx ma nwaqqafx il-ħarsa tiegħi hemmhekk imma l-ħarsa tiegħi nitfagħha fuq Ġesù u l-imħabba tiegħu li teħles u li u li jissalva. Tant illi fit-tieni tra l-Korintin San Pawl jgħid u jitkellem ma' Ġesù fuq id-djufija tiegħu iżda u weġibni biżejjed għalik il-grazzja tiegħi. Għax il-qawwa tiegħi tidher fl-aqwa tagħha fejn hemm id-dgħajjef. Għalhekk niftaħar minn qalbi l-aktar bid-debulizzi tiegħi biex il-qawwa ta' Kristu tgħammar fija. Mela bil-qalb kollha nitgħaxxaq bid-debulizzi tiegħi, bit-tajjejr, bl-għaks, bil-persekuzzjonijiet, bid-dwejjaq minħabba Kristu, għax meta nkun dgħajjef, inkun qawwi. Ix-xena tispiċċa billi imorru fil-ġnien taż-żebbuġ. Se nippruvaw hekk nifqu ftit żejra issa fuq il-ġnien taż-żebbuġ u mbagħad ngħaddu għaċ-ċaħda ta' Pietru u t-tislib. Naqbżu totalment il-ġrajja tal-Ġesu quddiem Pilatu. Kelma żgħira fuq il-ġrajja tal-Ġetsemani, f'kapitlu 14. F'din ix-xena prattikament kollha mimlija affarijiet li jsiru tliet darbiet. L-ewwel qed hemm tliet dixxipli li Ġesu jistedinhom jimxu aktar miegħu. Imbagħad hemm Ġesu li għal tliet darbiet imur jitlob il-mument tal l-aktar diffiċli għalih, u għal tliet darbiet Ġesù jmur jiċċekkja fuq l-appostli tiegħu u jsibhom għal tliet darbiet reqdin. Dan wara li Ġesù kien stidinhom jisru jitolbu miegħu. Ħanaraw ftit dan il-quotes flimkien. Qabel xejn, din il-quote minn kapitlu 13, l-aħħar diskors ta' Ġesu qabel tibda l-passjoni, jgħid hekk, mela isru għax ma tafux meta jiġi sid id-dar, jekk hux filgħaxija, jew f'nofs il-lejl, jew x'ħin jidden is-serruk, jew inkella mas-sebħ, li ma jmurx jiġi għall-għarrieda u jsibkom reqdin. U dan li qiegħed ngħid lilkom, qiegħed ngħidu għal kulħadd, Isru. Qal Ġesù, Is-sara, ċoe li jien ma norqodx fl-aspetti kollha tagħha, hija xi ħaġa mid-dehra fundamentali. se nitkellmu ftit aktar żejra fuqha. X'jiġri fil-ġnien taż-żebbuġ? Fil-ġnien taż-żebbuġ Ġesu jidħol fl-agunija tiegħu, agunija kbira. Il-verbi li juża u l-aġġettivi li juża San Mark huma qawwija ħafna ta' biża enormi ta' Ġesu. L-idea tal-biża hi meta meta tkun ximkien tara ġebla kbira taqa fuqek ġejja lik u inti tant tibża li tiblokja, li ma taf se tagħmel. Tiblokja, tant, tant kemm kbira dan li ġej fuqek. Dwejja kbar, l-immaġni ta' Ġesu li jinxteħet fl-art, din xi ħaġa li nsibuha f'Mark biss f'Marku Mattew, għara fluqem Ġesu jeta l-kubtejħ, imma jinxteħet għal tulu fl-art Ġesù għaddej minn mument ta' agunija kbira, ta' taqtigħa kbira, ta' dwejjaq, ta' biża'. Ġesù li jidħol propju fil-lejl ta' kull bniedem, ta' kull bniedem. U jitlob Ġesù sabiex titwarrab minnu dik is-siegħa. Interessanti li Ġesu jitlobha din li titwarrab minnu dik is-sija. Ir-riferiment huwa għal meta fl-Eżodu l-anġlu tal-mewt imur jgħaddi mid-djar u jaqbes iwarrab id-djar tal-Lut. Ġesu qed jitlob l-istess ħaġa li titwarrab minnu dik iż-żija. L-anġlu tal-mewt jaqbżu u jgħaddi x'imkien ieħor. U jgħid Ġesù, Missier, Abbà, Abbà, Missier, kollox jista' jkun għalik. Biegħed minni dan il-kalċi. Biegħed minni dan il-kalċi. Mattew idaħħal jagħmilha aktar qisu hekk, pulita, aktar edukata, Jekk trid, Biegħed minni dan il-kalċi. Mark le, Mark huwa l-evanġelista tal-affarijiet ċari ħafna, mal-ewwel qawwi immens anki kif iġib ipportrejja lid-dixxipli. Imma jgħidu biegħed minni dan il-kalċi, it-talba ta' tifel quddiem missieru. Imma mbagħad ikompli iżda mhux l-irrid jien imma li trid int. Kemm hi sabiħa din ir-referenza. Ġo Ġesù jgħid fi ġnien li nistgħu nqabluh ma' ġnien ieħor, il-ġnien tal-bidu, il-ġnien tal-Eden. Qegħdin f'sitwazzjoni totalment differenti, Ġesù jgħid sitwazzjoni ta' agunija, ta' dlam, ta' biża', Adam u Eva kienu f'sitwazzjoni ħafna u ħafna isbaħ. Adam, il-bniedem, jiena u int, Għedna le lil Alla, irrid dak li rrid jien, imma fi ġnien ieħor, f'sitwazzjoni tal-waħx, fid-dlam tal-abbandun, Ġesù jgħid mhux li rrid jien imma li trid int. F'daqqa waħda għandna Ġesù li qed jgħid bijet minni dan il-kalċi imma mbagħad mhux li rrid jien imma li trid int. u hemmhekk isseħħ is-salvazzjoni tagħna, ċe tinqaleb id-dinja ta' taħt fuq. Għadni niftakar darba kont qed nisma' l-Patri Marcello Ghirlando jitkellem jirrakkonta eżorċiżmu li kellu. U jitkellem ehm, talab li xitan jgħidlu ismu Għidli jismek huwa mument importanti ħafna. U dan l-ispirtu ħażin li l-Patri Marċello wieġbu ismi hu jien dak li nagħmel li rrid. Jien dak li nagħmel li rrid. Ġesù huwa fin-naħħa l-oħra totalment. Mhux li rrid jien imma li trid int. Nixtieq hemm dawn il-quotes għaliex dan li Ġesu qiegħed jgħid Abba Missier, San Pawl jallimna u jurina illi fil-fond fil-fond tal-qalb tagħna aħna hemm ħieġa minn qalbna l-istess sajta ta' Ġesu. Ċo meta aħna rċivejna l-Ispirtu tal-Mulej, rċivejna fina l-Ispirtu li għajat Abba Missier. fil-Galatin, u għax intom ulied, Alla bagħat l-Ispirtu ta' Ibnu f'qalbna jgħajjat Abbà, Missier. U mbagħad f'Chapter 8 tar-Rumani, għax intom ma rċivejtux l-Ispirtu li jwassalkom għall-jasar biex terġgħu taqgħu fil-biża', imma rċivejtu l-Ispirtu li jagħmel minnkom ulied adottivi, u li bih aħna nistgħu ngħajtu, Abbà, Missier. Dan l-ispirtu jixhed flimkien mal-ispirtu tagħna li aħna ulied Alla. E, għaliex ninsisti fuq dan? Għaliex aħna meta inqisu lil Alla bħala missier u nafdawh ma nkunux qed nagħmlu qisu xi forzatura fuqna, eh, ma nkunux qed nagħmlu xi abbuż fuqna, imma sempliċement ikun qed joħroġ minna dak li l-aktar nixtiequ, dak li hemm jajat fil-fond tal-qalb tagħna. Hemmhekk inkunu tassew aħna, f'dak il-mument, meta nafdaw lill-Missier. Il-Ġetsemani jkompli billi Ġesù jsibhom reqdin, darba, darbtejn, tlieta, hekk id-djufija tagħna quddiem il-mumenti ta' tbatija, id-djufija tagħna quddiem ċerti sitwazzjonijiet. Ġesù jistedinna nisru, torqdux, għajnejkom miftuħa. It-Testment il-Ġdid ġieli jsemmi l-kelma wkoll tkunux fis-sakra, tkunux xurbana. Għaliex hemm bżonn inkunu mqajma għax jeżisti t-tiġrib. Isru biex ma taqgħux fit-tiġrib, ċoħe jeżisti min irid joħodni barra t-triq, min irid iwaqqagħni, min irid eh, iwassalni biex naħbat ġo ħajt. Allura għajnejna miftuħa. Kemm inħoss li huwa importanti dan din it-tema pereżempju maż-żgħażagħ u mal-adolexxenti tagħna. Bajnija miftuħa, min ixriqet jew jew xurban. Mbagħad wara l-Ġetsemani ehm, jiġi l-arrest ta' Ġesu it-tradiment ta' Ġuda illi eh, hekk mhux se naqbżuh. Interessanti li wara t-tradiment ta' Ġuda jiġi jibus il-Ġesu jarrestaw lil Ġesu. Imbagħad naqraw fil-vers 50 ta' chapter 14, imbagħad id-dixxipli tiegħu kollha telquh u ħarbu. Kollha telquh u ħarbu. L-ebda wieħed eh, ma baqa'. U imbagħad jibda il-proċess ta' Ġesu. Nifqu ftit żejra fuqu. Il-proċess ta' Ġesu quddiem is-sinedriju, il-qorti tal-Lud. U hawnhekk ukoll naraw sistema l-istess bħal tal-ewwel, din it-teknika din it-teknika sandwich Flima sens, jibda Pietru li qiegħed miexi wara Ġesu mill-bogħod, ma qiegħed fil-palazz tal-qassis il-kbir. Imbagħad fin-nofs għandna lil Ġesù quddiem is-Sinedriju u fl-aħħar jerġa' Pietru fil-palazz fejn isir l-interrogatorju lilu u Pietru jiċħad totalment li jaf lil Ġesù. Jiġifieri prattikament il-proċess ta' Ġesù quddiem is-Sinedriju u l-proċess ta' Pietru mexxin fl-istess ħin simultaneously. It-tnejn, it-tnejn li huma. F'dan il-proċess hemm dialogu eh, bejn Ġesu u l-qassis il-kbir li huwa interessanti immens. Għaliex f'dan il-moment huwa l-uniku moment fil-Vanġelu fejn Ġesu jistqar li huwa u stess qed jistqar li huwa il-Messija l-Iben ta' Alla. Infatti l-qassis il-kbir isaqsi direttament lilu jgħidlu, Int il-Messija bin l-Imbierek? U Ġesù jgħid, Jiena hu. Interessanti li Ġesù issa biss jgħidha din il-kelma hu, f'dan il-mument biss. Ġo Ġesù qed jgħid, Jiena hu, jiena Alla fil-mument illi kien tradut, arrestat, Kalunnjat u imżeblaħ. Ġo Ġesù qed jgħid Alla huwa dan. Fi proċess wieħed irid jasal għall-verità. Din hija l-verità skandaluża ta' Alla. Jiena hu l-arrestat u l-kalunnjat. Jiena u. Hija xi ħaġa li hija paradoss kbir, ċo skandaluża mmens. Skandaluża mmens. U x'ħin jgħid din il-ħaġa, ehm, il-qassis il-kbir x'jagħmel iċarrat ħwejġu minħabba d-dawa. Imma dan il-ġest huwa ġest interessanti immens għaliex jekk qassis il-kbir kien iċarrat ħwejġu, dak kien ifisser li dak madux qassis il-kbir. Ġo dak m'għadux qisu l-medjatur bejn Alla u l-bniedem. F'kelma oħra x'inhu jgħid l-Evanġelista? Issa l-qassis il-kbir, dak li se jgħaqqadni u jurini lil Alla huwa huwa Ġesù. Fuq barra qed isir il-proċess lil Pietru u interessanti li Pietru jgħid li lil Ġesù ma jafux, m'għandux x'jaqsam miegħu. U forsi hekk hu tassew, veru li ma kellux x'jaqsam miegħu, veru li ma kienx jafu. Għax Pietru ma kellux f'moħħu lil Alla b'dan il-mod, lil Alla li jħall lil min jarrestah, jikkalunjah, iżebilħu. Kellu f'moħħu Alla ieħor, li kien ilu jissara miegħu għal ħafna chapters f'Mark, riedu differenti. Le, ma jkun qatt! Ma jkun qatt li jaqbduk, ma jkun qatt li joqtluk. Imma f'dan il-proċess toħroġ il-verità. Dan huwa Dan huwa Ġesù u dan huwa Pietru, illi Ġesù ma jafux, għax hekk kien fil-verità, ma jafux. U nixtieq li nifqu ftit flimkien fl-aħħar parti fuq it-tislib ta' Ġesù. Ġesù fuq is-salib. Ħanifqu fuq xi mumenti żgħar Ġesù fuq is-salib, baċċen partikolari għal Mark. Fuq is-salib x'jiġri prattikament? Is-salib jiġri li kulħadd mill-ġdid tliet kategoriji ta' nies, tliet kategoriji. Eh, nittama li xi ftit qed tgħaddi l-idea ta' kemm San Mark kien eh, awtur raffinat immens. Eh? Tliet kategoriji ta' nies kollha kemm huma imaqdru lil Ġesù kollha. In-nies, kulħadd, imbagħad il-qassisin il-kbar u l-kittieba, u imbagħad dawk imsallbin miegħu. Kollha. U l-kwistjoni kollha x'inhi? Hija din, kulħadd jgħidu l-istess ħaġa. Salva oħrajn dan, lilu nnifsu ma jistax isalva? Ħa jinżel issa l-Messija s-Sultan ta' Iżrael minn fuq is-salib biex aħna naraw u nemmnu biex aħna naraw u nemmnu lilu nnifsu ma jistax isalva? U din il-mistoqsija naħseb nistgħu nagħmluha lilna stess. Ġo Ġesù ma setax isalva lilu nnifsu. Wara nistgħu ngħidu ekku ma setax. Imma għaliex ma setax? Għax Ġesù għamel lilu nnifsu don sħiħ Ċoe jew se jagħti kollox jew Ġesu' ma jafx mod ieħor. U għalhekk jekk se jagħti kollox kulma hu, Ġesu' jeskludi s-salvazzjoni tiegħu. Interessanti mmens illi meta fit-trasfigurazzjoni Alla jgħid għal Ġesu' dan hu ibni l-għażiż, L-għażiż, Dik il-kelma għażiż mal-ewwel wieħed kien jirreferi għal Iżakk, l-għażiż ta' Abraham, hekk imsejjaħ. L-għażiż. Interess, u kien iben waħdieni, Iżakk ta' Abraham, u hemm dik il-ġrajja meta meta Iżak, Abram imur b'Iżak ħalli joffrih fuq il-muntanja, e, u xin ikun se joqtlu biex joffrih lil Alla, Alla jwaqfu u ma jħallihx lil ibnu l-Aziz, Iżak. Issa lil dan l-iben l-Aziz Alla jħallih jew iħallina noqtluh. iħallina noqtluh. ċoe Alla jsalva lil Iżakk imma ma jsalvax lil ibnu għax jagħtini litteralment kollox. Imma l-għajta hi jekk int il-Messija, jekk int is-Sultan f'kelma oħra, jew jekk inti iben, inti trid tiffranka t-tbatija, inti trid tinżel minn fuq is-salib. Infatti aħna kontinwament hekk nistennew u anke minn Alla. hekk nistennew, li tiffrankahilna din, li tirranġa l-affarijiet b'mod differenti. Imma interessanti li jekk jekk Ġesu jinżel ikun falla, eh? il-ħażen ikun rebaħ u aħna nitilfu kollox. Għaliex? Għax li kieku Ġesu f'dan il-punt jinżel ikun ifisser li Alla lilna tawulna sa ċertu punt. Immaġinaw li qed jieħu Alla jgħid, Nisma', ara, ħallejtkom ma tifhmuhx, ħallejtkom twarrbuh, ħallejtkom tikkundannawh, ħallejtkom issallbuh, imma issa żbin daqshekk. Ġo hemm punt li ma tistgħux taqbżuh, sa hawn u daqshekk. Imma li Alla ma jgħidx sa hawn u daqshekk, imma kollox jagħti. U li kieku Ġesù jinżel hu ikun faithful lejn il-Missier u lejna ikun faithful, faithful biss sa ċertu punt. Għax kif ħajkun faithful lejja lejn il-bniedem jekk ma jgħaddejx ukoll mill-mument tal-mewt tiegħi tiegħi u tiegħek. Imma Ġesù jibqa' fuq is-salib jibqax il-Missier tahulna totalment u għaliex Ġesù hu faithful totalment għalina u għall-Missier anke sas-salib. It-tislib kienet xi ħaġa terribbli, terribbli. u kienet meqjusa bħala s-saħta tal-bnedmin u ta' Alla. Ġo mmisħut fil-Bibbja hemm min ikun imdendel mal-għuda. Għaliex inhu misħut? Għaliex is-salib kien meqjus bħala li inti qiegħed bejn sema u art, x'jiġifieri? Int la jriduk il-bnedmin u lanqas iridek Alla. Ma jridek ħadd. Għalhekk imdendel mal-għuda la fl-art u lanqas fis-sema. U din hija xi ħaġa terribbli. U Ġesù jgħaddi minn din l-esperjenza tal-abbandun tal-bniedem imma wkoll tal-abbandun ta' Alla. Infatti hemm dik l-għajta skandaluża, tista' tidher skandaluża, Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni? Għaliex jista' jkollha s-sens ta' li x'inhi r-raġuni għaliex tlaqtni imma wkoll x'inhu l-goal, il-għala, fejn trid twassalni. Imma l-problema hi x'inhi għaliex, il-problema hi li tlaqtni, tlaqtni tibqa' dejjem din. U mbagħad jerġa' Mark isemmi u Mark biss jagħmilha illi eh, fil-mument tal-mewt imbagħad jgħid Ġesu, qegħdin f'chapter 15, eh, vers 37, Ġesu jgħid eh, Alla tiegħi, Alla tiegħi li xtlaqtni kif qed taraw fuq l-iskrin, imma mbagħad imma Ġesu fl-aħħar għajat għajta kbira u rat ruħu. Din l-għajta kbira mingħajr kliem tal-aħħar jiktibha biss San Mark. Aħna xi kultant nippruvaw ngħidu, nippruvaw jista' dal-mument b'xi mod kif ngħid, nagħmluh ftit aktar aktar aktar ħelu qisu innaqsulu l-krudeltà tiegħu. U ngħidu pereżempju Ġesù Alla tiegħi Alla tiegħi għaliex tlaqtni kien qed jikkwota Salm 22. U hekk hu, hekk jibda s-Salm 22, Alla tiegħi, tiegħi xtlaqtni, u ġieli ngħidu ma dak is-Salm imbagħad fl-aħħar jispiċċa b'dak li qed jgħidu li qed jafda f'Alla li qed ifaħħru u li Ġesu kellu f'moħħu dan kollu waqt li qed imut li jista' jkun. Però fil-verità is-Salmi kollha jispiċċaw b'dan il-mod, eh? Kull salm prattikament jispiċċa b'għana ta' tifħir lil Alla, ta' tberik lil Alla, kollha kemm huma. Allura naħseb m'għandniex għax innaqsu mill-qawwa ta' dan il-mument. Alla tiegħi, Alla tiegħi għaliex tlaqtni? ċe Ġesu qed jidħol fil-mument tal-abbandun. ċe qed jidħol qed jagħmel l-esperjenza tal-bniedem li huwa l-aktar 'il bogħod minn Alla minħabba l-kruha tad-dnub, hu li ma kien għamel l-ebda dnub. Għaliex jekk irrid immur niġbor lil xi ħadd minn ġobir, jien irrid ninżel fil-bir. U Ġesù dak li għamel għaqqad lil Alla ma' dak il-fond ta' disperazzjoni. U d-disperazzjoni ta' hawnhekk ta' Ġesù mhux skandaluż imma huwa l-aktar għajta ta' mħabba lejja, għax qed jieħu fuqu l-għajta tal-iddisprat biex issa l-ebda iddisprat ma jista' jmut waħdu jew abbandunat, għax Ġesù kien qiegħed hemm pass aktar 'l isfel fl-abbiss tiegħu. L-abbiss li daħlu fih xi ħadd, forsi għax huwa l-ġust ittorturat bħal Ġesù, għax il-ġusti dejjem jispiċċaw ittorturati, imma forsi għax dħalt fih minħabba fija, minħabba dak li għamilt jien, u id-dnub, u id-dnub tiegħi. Eh, aħna qudiem id-batija għandna diffikultà serja. Ġesù jagħtina dawl ġdid minn kif naqrawha, id-dawl tal-passjoni, il-mewt u l-qawmien u l-qawmien tiegħu. Imbagħad jittiċċarrat il-portiera tat-tempju, il-portiera fejn kienet jisu żżomm moħbi lil Alla, issa tiċċarrat totalment għaliex Alla wera lilu nnifsu issa totalment fil-Mulej Ġesù, u għal din ir-raġuni Iċ-ċenturjun jista' jgħid dan il-bniedem kien tassew bin Alla. Hija l-istqarrija li qed jagħmel prattikament l-Evanġelista Marku li nagħmlu aħna bħala Nsara. Aħna nemmnu f'Alla illi imut, ċoe li jidħol fl-aktar parti mudlama ta' ħajti biex ikun hemm miegħi u jsalvani minnha. Biex nikkonkludi, nixtieq nagħmel aċċenn ċkejken għall-mument tal-qawmien. Interessanti illi hawn din il-frażi xħin in-nisa imorru fil-qabar u jaraw anġlu bil-qiegħda liebes l-abjad. Hawn min jgħid li kien Ġesù stess, għaliex l-anġli ġeneralment ma jkunux bil-qiegħda u lanqas lebsin l-abjad. U dan ir-raġel li hemm fil-qabar lin-nisa jidhirhom din is-sentenza. Qegħdin tfittxu lil Ġesù ta' Nazaret li kien imsallab, qam mill-mewt, mhuwiex hawn. Il-frażi li kien imsallab fil-Grieg hija partiċipju perfett. X'jiġifieri? Meta wieħed juża l-partiċipju perfett jew il-perfett, il-perfect tense, ikun qed jirreferi għal azzjoni fil-passat illi għadha sseħħ fil-preżent. Azzjoni fil-passat li tibqa' sseħħ illum u dejjem. Allura dan iż-żagħżugħ ġol-qabar qed jgħid qegħdin tfittxu lil Ġesù ta' Nazaret li għadu imsallab. X'jiġifieri? Ġesù ta' Nazaret li qam mill-mewt imma il-pjagi tiegħu għadhom parti minnu parti integrali minnu. Xena simili jagħmilha Ġesù fil-Vanġelu ta' San Ġwann fejn jurihom idejh u ġenbu, ċoe l-imqajjem għadu bil-pjagi. Dan x'juri? Juri li l-pjagi ta' Ġesù huma eterni. Din għalina x'tgħidilna? Ċoe tgħidilna illi fil-misteru ta' Alla u fl-imħabba tiegħu, il-pjagi ta' Ġesù u forsi xi ftit anki tiegħi Dawn se jiffjorixxu. Dawn Alla se jdaħħalhom bħala ħaġa waħda fil-misteru tiegħu, ċoe t-tbatija tiegħi kapaċi tinbidel u tiffjorixxi. U Alla x'inhu ħa jħares lejja u se jiġġudikani fl-aħħar taż-żmien, jiena se narah kif bil-pjagi. Se jkun dan Alla bil-pjagi illi sejjer jiġġudikani. jammaġni il-tmissi l-qalb. ċo jien ħajġudikani bniedem illi għadu jġor fuq il-pjagi, il-sinjal suprem tal-imħabba tiegħu tal-imħabba tiegħu lejna. Naħseb nistgħu nifqu hawnhekk għax min jaf kif kif għajjejtu il-Vanġelu jispiċċa f'żewġ versi wara f'16:8 għaliex hemm konklużjoni li hija miżjuda. Interessanti li l-Vanġelu ta' San Mark jispiċċa b'dan il-kliem. U sejjer il-Galilja qabilkom taraw hemmhekk kif kien qalilkom, imbagħad jispiċċa. U huma ħarġu l-barra u tbiedu b'ġirja waħda mill-qabar għax kellhom roda fuqhom u baqgħu mbelħin bil-biża' u ma qalu xejn lil ħadd għax beżgħu. U l-Vanġelu jispiċċa hemmhekk. Imbagħad ma' żmien żidulu żidulu biċċa kif naqraw fil-Bibbji tagħna. Imma interessanti mens kif jispiċċa hawnhekk. Għaliex issa fidejja jien se nagħmel din l-aħbar In-nisa ma qaluhiex mid-dehra, imma jien se nagħmel, se nilqagħha, se nħabbarha jien. Allura l-ballun jispiċċa fil-kamp tiegħi u hija xi ħaġa li aktarx l-awtur Mark jagħmel apposta biex jikkonvolġi totalment lill-qarrej.
Grazzi, Father Noel. Um, kien ħoss li su daħħaltna f'da żmien ħafna iktar. So, kan pandemija ma tantx ħallitna nejxu da żmien sew. Imma din l-ewwel session li kellna flimkien vera li li Anthony. Um, nara fiktar tal-vjaġġ li għamel Ġesu. Issa ħan naddu għal-ħin ta' mistoqsijiet. Forsi naħħu l-għarajt. Mela, min jixtieq jistaqsi xi mistoqsija kemm jiktiba fiċ-chat but other no li jirrispondi. Father Noel, forsi sakemm joħroġ l-ewwel mistoqsijiet, fil-bidu tat-talk tiegħek semmejtilna li ħa terġa' tmur għal Lazzru u għal mara li tat kollox. Ehm, għal żewġ eh. personaġġi. Eħe, eh, eħe, eh, semmejt li semmur ftit għal Bartimew l-ama u l-armla ehm, illi tat kull ma kella. Żewġ affarijiet żgħar. Fis-sens illi l-evanġelista ehm, qiegħed jipproponi lil Bartimew bħala l-mudell tal-fidi. ċoħed qed jgħidilna li tara tassew huwa li timxi wara Ġesu fit-triq. U dik it-triq se twassal lil Ġesu lejn lejn Ġerusalem. U minn hawn ġim oħra Bartimew x'se jara lil Ġesu msalla. Mhux hekk biss, interessanti li f'dik il-qari Ġesù jagħmel mistoqsija lil Bartimew jgħidu xi tridni nagħmillek? Xi tridni nagħmillek? U hija l-istess mistoqsija li li Ġesù jagħmel eżatt qabel lil Ġakbu u lil Ġwanni li rridu joqogħdu fuq il-lemin u fuq ix-xelluk tiegħu jgħidu li xi tridni nagħmlilkom li noqogħdu fuq il-lemin u fuq ix-xelluk. Allura minn banda għandek il-Ġakbu u Ġwanni li jridu jikbru li jridu jidaħlu jibqgħu għaddejjin bil-loġika u l-mentalità tad-dinja, imma mbagħad hemm dan ir-raġel li jgħidlu li nara mulej, li nara. U li tara jfisser li tara lil Ġesu imsallab, għax ħajbqa' miexi wara fit-triq. Imbagħad forsi minuta żgħira fuq il-kwistjoni tal-armla li tat kull ma kellha biex tgħix. Il-kwistjoni għandha x'taqsam mal-fatt li l-Lut kellhom tradizzjoni illi l-Mulej joffrulu il-bikri, l-ewwel frott X'jiġifieri? Meta jien noffri lill-Mulej l-ewwel frott, inkun qed inqiegħed lili nnifsi totalment f'idejn Alla. Għax jekk jien nagħti l-ewwel frott tal-art, l-art ma nafx se terġa' tagħmel frott ieħor. Jekk jien nagħti l-ewwel ħaruf lil Alla, jien ma nafx jekk hux ħa terġa' jkollha ħrief, in-nagħġa tiegħi. Allura meta qed noffrih lil Alla, jien qed ngħidlu Mulej, kollox f'idejk, qed nafdak totalment. U l-istess tagħmel l-armla, għax tagħti kulma kellha biex tgħix. Dawn it-tnejn huma mera ta' Ġesù.
Grazzi. Għanna l-ewwel mistoqsija minn Jacqueline Nicolosi. Um, how would you suggest that we portray the passion to the youths, especially during these hard times and through online lessons? We follow year sevens, youths at Shira, and are preparing them for confirmation.

Jiena nimmaġina li jekk wieħed jaqbad ċertu siltiet tista' tgħin tista' mhm. tgħin fis-sens illi tara pereżempju f'Ġesù il-fatt tat-tradiment u kif ġib ruħu. Tara lil Ġesù kif qed jiddilja mal-biża' u mal-emozzjonijiet tiegħu. Allura, xi ftit naħseb nipprova inqabbel forsi xi ftit ma nafx ta' jienet li qed jiġni f'moħħi issa u bl-ebda mod ma jien xi espert. Imma li nqabbel xi ftit il-ħajja ta' Ġesu ma' sitwazzjonijiet li jistgħu jkunu reali għalihom u biex inħossu lil Ġesu li huwa għex bħalna, għex sal-aħħar magħna u li jagħtina eh, tama ġdida. Ma nafx pereżempju jiġini f'moħħi l-idea li aħna jisu eh, għandna f'moħħna li ma nistgħux niżbaljaw, irridu nkunu dejjem supermen, irridu dejjem nidru sbieħ qawwija. Imma Ġesu midera jagħtina ċans pereżempju niżbaljaw, jagħtina ċans li nkunu fqar għax hu jibqa' faithful lejna. Dik il-ħaġa inħoss li tfal li qegħdin jikbru issa dejjem iffissati fuq kif qed jaħsbu fuqhom l-oħrajn, importanti li nkun daqs l-oħrajn jew aktar, importanti ma nidirx dajjef. Tista' tenna nindunaw xi ftit aktar kif kif ġesu jenna nkunu dajfa, ċkejkna, xi kultant nisbaljaw. Allura din ħaġa nifhem li għandha tejn lilna Nkun inħossuna ftit aktar at ease u at peace. Jien kieku eħe naħseb naqbad xi sitwazzjonijiet jisu konkreti tal-ħajja tagħhom, inqabbilhom xi ftit ma' Ġesu, bl-iskop imma mhux illi sempliċement aħna ħa nimitaw lil Ġesu, daqskemm Ġesu jagħtina l-permess illi eh, nkunu dajfa u fraġli, Ġesu jgħix u għex din it tbatija tagħna qiegħed qribna, U li Ġesù jħobbna f'dawn il-mumenti wkoll, anzi, anzi, anzi iktar. Jiġini f'moħħi dan, jien imma nimmaġina kemm hawn aktar minnkom milli kapaċ tirrispondu aħjar aħjar minni. Kieku naqba leħe, xi mument żgħar u nqabbilhom mal-ħajja tagħhom. Grazzi ħafna tajtni idea, grazzi.
Thank you. Forse hemm xi mistoqsijiet oħra? Anka reazzjonijiet forsi ta' forsi di l-aħħar ħaġa li għad fader jatina permess nkunu fraġli. Ja xaħġa ma tantx nitkellmu fuqha kważi dejjem anzi f'moħħna qiegħda bil-kontra, li dejjem irid ikunu l-aħjar, ma nistgħux infall kważi.
Din il-ħaġa, forsi sakemm ikun hemm mistoqsijiet oħrajn, it-tajba li aħna mbagħad tixħitna fuq fit-triq perikoluża għaliex aħna għandna f'moħħna li rridu nkunu tajbin, qawwija u heroes insomma. U billi aħna ma jirnexxilniex nkunu hekk, X'nagħmlu? Nibdew inħarsu lejn id-difetti u l-ħażen tal-oħrajn. Biex hekk almenu jiena nħossni ftit ok, isma', almenu almenu m'iniex ħażin daqs dak, jew inħares lejn il-ħażen tal-ieħor biex ma nħarisx lejn tiegħi. Għax f'moħħi x'għandi? Appuntu, f'moħħi għandi li jiena ma nistax inkun dgħajjef u fraġli, irrid inkun dejjem on top speċi, dejjem l-aqwa li nista' nkun. E, il-problema li apparti li noqgħod naħseb hekk e, il-ġudizzju fuq ħajkun veru ġudizzju kattiv u qed nagħmel minn kollu moħqrija miegħi. Il-problema li billi jiena din il-ħaġa tajjini, mbagħad nitfaħħa nħares lejn id-difetti tal-oħrajn, nikkundanna u u niġġudika. U twassal bi. Għal Ġesu allura jitjeħ l-isla minn dan minn dan kollu.
Mela, għaw żewġ mistoqsijiet oħra. Ehm, Nantema, if I understood correctly, you mentioned that if Jesus came down from the cross, he would still be faithful to God. Can you explain why?
Le, naħseb inftiem tħażin, le ma rridx ngħid hekk, fis-sens Ġesu ma jinżilx minn fuq is-salib appuntu biex ikun faithful totalment u sal-aħħar. Li kieku niżel qed jgħid isma' jiena ħabbejtkom sissa imma minn hawn le mhux ħanħobkom aktar. Ma tistgħux titolbuni kollox anke ħajti, jiena ħanħobkom sa ċertu punt. Mentri Ġesù dik il-ħaġa ma jagħmilhiex. Billi kieku nisel, li kieku niżel minn fuq is-salib ma kienx ikun faithful totalment lejna u lanqas lejn mid-dehra l-pjan tal-Missier. Pjan tal-Missier kien li Ġesù jħobb sal-aħħar u li jingħaqad mal-bniedem f'kull sitwazzjoni tiegħu sal-aħħar. Skużani jekk inftemt ħażin.
Thank you. Um, so, si oħra minn Sister Rachel, grazzi ħafna Father. Ir-riflessjoni li għandna bżonn il-ħin biex nidħlu fil-fond tagħha, għax profonda mens, jalla nħalluha tinżef qalbna u tmiss lilna biex nkun nistgħu nwasslu għal l-oħrajn bil-kelma imma aktar aktar u aktar bl-eżempju, grazzi tal-mistoqsija tu. Mhm. Ringrazzja. Però kemm importanti li sudan Vera smajniha u ħafna drabi kemm nisimgħu affarijiet imma m'aħniex kapaċi niefqu fuq dak li smajna, nirriflettu, nieħdu nota żgħira u neħduha anke fit-tarf. So, tant imdorrijin niġru li ma ninżlux fil-profond.
Jiena dak li dak li provajt nagħmlu li, li sempliċement nagħti ċertu ċertu hints ċkejkna ovvjament ħafna bl-għaġla u jisu kont ftit kumbattut jekk innaqqas l-affarijiet biex jisu nifqu aktar fuq ħaġa waħda. Imma żilt li jisu nipprova naqsam magħkom diversi affarijiet minn ħafna oħran li wieħed seta' jagħmel. L-idea li wieħed mbagħad ikompli xi ftit aktar jirrifletti fuqhom b'mod personali u japprofondihom ehm, fil-ħajja tiegħu. Forsi kumment tal-aħħar ma xin trid waqqafni ehm, huwa l-fatt li eh, Ġesu eh, xħin iqum ehm, mill-mewt it-tħabbira tal-Vanġelu hi ehm, li eh, ħammur il-Galilea qabilkom tarawni hemmhekk. Qed jgħidha proprju dak, dak ir-raġel l-anġlu hu sejjer il-Galilja qabilkom, taraw hemmhekk kif kien, kif kien qalilkom. Interessanti li l-ewwel ħaġa li Ġesu jgħid wara l-qawmien jew li jqabbad il-min jgħid biex ngħid hekk hija isma' business as usual kważi, ħamur il-Galilija qabilkom, ħaniltaqgħu ħaniltaqgħu e, hemmhekk, hija ħankomplu. Kif ħankomplu wara dan kollu li ġara? Fiż-sens wara dak kollu li għamilna ħankomplu. Xi ftit jagħmilha San Ġwann meta jgħid l-istess, Ġesu jgħid lil Maddalena, mur għand ħuti u għidilhom. Ġew wara l-qawmien l-ewwel kelma b'riferiment għall-apposti li kienu tradewh, ċaħduh ħalleħ waħdu hija mur għand ħuti. Mur għand ħuti. Dawn huma huma ħutu, aħna ħutu min jiċħdu. U sabiħ anke riferiment lejn il-Galilija, ġu jinħamur il-Galilija qabilkom. Il-Galilija huwa l-pajjiż tal-pagani, tal-barranin. Il-Galilija għandha din din l-ideja l-post tat-taħlit u tal-barrani. U Ġesu hemmhekk se jmur jiltaqa' magħna, eh, fejn jiena eh, barrani għalih fid-dubji tiegħi, fil-beżat tiegħi, eh, fl-inċertezzi tiegħi, fil-miżerja tiegħi. Barra minn hekk il-Galilija tfisser il-ftuħ u xek tal-Vanġelu anke għal kulħadd. u xi ħaġa
Mela, għaw mistoqsi oħra, ehm, fader tista' telabra ftit fuq kif tagħti gilt tiegħek lil Alla, speċi biex ma toqgħodx tħossok gilt iżejjed. Għax semmejt gilt tajba ma gilt li mhux daqshekk tajba, can you further explain this please?
Prattikament naħseb għandha ħafna x'taqsam mal-ħars din il-ħaġa, fis-sens illi jiena nista' quddiem żball, nuqqas li għamilt jiena f'dan il-każ, jew nagħżel li nħares lejja biss, biss, allura lejn dak li għamilt jien, lejn il-konsegwenzi tiegħu, fejn żbaljajt, ma kienx missni għamilt hekk, imbagħad allura rrid nikkundana lili nnifsi, rrid nipprova ma nafx se nagħmel, jiena kelli dejja tiegħi nnifsi li issa waqgħetli u in the meantime hija qiegħed inħares lejja biss lejn dak li għamilt, lejn fejn suppost kont u ma kontx. Dak huwa il-gilt waħdu li huwa negattiv. is-sens ta' dnub, xo il-gilt hija biex ngħidlek il-gilt tajjeb huwa li jiena nħares lejja imma f'daqqa waħda nħares ukoll lejn Ġesù u l-imħabba tiegħu. Ġifieri f'daqqa waħda jiena qed ngħid qed inħares lejja biex u aktar ma ninduna kemm żbaljajt x'ħin jien ħanħares lejn Ġesù aktar ħaninduna kemm iħobbni u kemm qed jaħfirli. Allura s-sens ta' dnub veru huwa din il-ħarsa li titla minn ħarsi su nħobb nsejħilha jien fuq ibis għal ħarsa lejn Ġesu wkoll u lejn l-imħabba tiegħu. Titlob ftit kuraġġ għaliex aħna xi kultant ma naċċettawx li xi ħadd iħobbna b'mod grattwit. b'dan il-mod, imma hija l-unika mħabba li ssalva u teħlisna fil-verità. U jekk, ehm, per eżempju, fil-bit tal-quddis, għal meta aħna nħobbu ngħidu nistqar l-Alla jew jew ħanar fuħtijietna, ma se importanti li naraw wkoll b'dan il-mod li mhux sempliċement il-moment fejn jisu nitnaddaf u għalhekk Ġesu se jilqani, u importanti li jiena nippreżenta ruħi lil Ġesù bl-aħjar mod, eh, bla dubju. Imma eh, l-idea trid tkun ukoll naħseb li jiena aktar ma ħan induna u nara f'ħtijieti, jien aktar ħan apprezza issa kemm hu kbir id-dol li se nirċivi li dan Ġesù ħajnata lili b'dawk in-nuqqasijiet tiegħi.
Għanna mistoqsi oħra minn Michela Cioffi. Father, f'Mark 15:34 meta Ġesu jgħid Alla tiegħi, Alla tiegħi għaliex tlaqtni. Fil-verżjoni ta' San Mattew San Luqa naraw bħala Eli, mentri f'ta' San Mark narawha bħala Eloi. Hemm xi differenza iktar profonda fil-lingwa Lhudija kif inhu msejjaħ Alla? Le, le, sempliċement waħda bl-Ebrajk u l-oħra bl-Aramajk. Hija l-istess ħaġa.
Ok.
Sa fejn naf jien, eh, forsi. Forsi. Eh.
Mela. Ma jidhirx li hawn xi mistoqsijiet oħra. Father Noel, grazzi ta' dal-ħin, grazzi tal dak li qsamt magħna, daħlet waħda. Mela, hemm xi tifsira l-fatt li l-qawmin skoprew in-nisa.
Eh, di xi ħaġa sabiħa mmens. Qabelxejn, għalkemm fil-Vanġelu mhux dejjem jidhru daqshekk, imma ma' Ġesù kien hemm dejjem in-nisa. Din toħroġ ħafna qawwija fil-Vanġelu skont San Luqa, u li n-nisa huma parti mid-dixxipulat ta' Ġesù daqs id-dixxipli l-oħrajn. Dik kienet xi ħaġa skandaluża għal dak iż-żmien. Ir-rabbi kienu joqogħdu miegħu l-irġiel. Imma ma' Ġesù kien hemm in-nisa. mid-dehra. Imbagħad f'dan il-każ kien hemm in-nisa li baqgħu faithful sal-aħħar lejn Ġesu b'xi mod u rridu jmorru biex jidilku għad-difna tiegħu għaliex kollox kien sar blaġla mid-dehra għax kien sar il-ħin għal-lejt u allura jridu jidfnu malajr. Allura in-nisa x'għamlu? Stennew is-sibt jgħaddi ehm, għal fatt li s-sibt eh, ma stajċ tagħmel xejn fih u kmini ma s-sebt tal-ħadd kienu sejrin biex jidilku u jagħtu ġieħ lil ġisem mejjet ta' Ġesu. Il-fatt illi il-qawmien u imxandar l-ewwel lin-nisa hija wkoll skandaluża b'mod sabiħ, eh, skandaluża fis-sens illi fil-mentalità ludija ġeneralment mara ma kinitx tiġi permessa li tagħti xhieda, ċoe x-xhieda ta' mara ma kinitx tinstema', ma kinitx xhieda li meqjusa ta' valur, kredibbli. Allura interessanti li il-qawmien, ix-xhieda, l-ewwel xhieda tal-qawmien huma nisa. Din il-ħaġa tgħid apparti l-għażliet ta' Alla imma turi kemm ir-rakkonti tal-qawmien huma rakkonti anke veri, reali, li kieku jiena ludi rrid nikteb ġrajja fittizja, kont b'xi mod ħa ngħid li x-xhieda tal-qawmien huma nisa, meta x-xhieda tagħhom ma tiġix emmnuta, ċoe mhix xhieda meqjusa kredibbli. Imma ir-rakkont tal-qawmien jagħżlu n-nisa għax kienu nisa li marru hemmhekk, m'hemmx raġuni oħra, u kienu huma x-xhieda tal-qabar vojt, imbagħad fil-każ ta' Ġwanni ta' Marija li tiltaqa' ma' Ġesù ma' Ġesù eċċetera. Imma infatti lin-nisa pereżempju xi imorru għandhom ma jemmnuhomx id-dixxipli għall-bidu jgħidulhom qed iħawdu għax hekk kienu meqjusa ġeneralment Huwa rakkont ċe, issa biħu l-għażliet ta' Alla sorprendenti u anke hija prova oħra tal-verità tal-ġrajja tal-qawmien.
Thank you. Um, forsi mistoqsija tal-aħħar xaħat, għal 5 minutes, fil-kas Mela, jider li menx mistoqsijiet, grazzi Father Noel. Vera kienet session interessanti u formattiva. Għamxur ehm, li kullħat apprezza. Aħna niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għat-tieni session ta' din is-serje u ħajkun qed jagħti x-sharing tiegħu Father Martin fuq il-liturġija waqt il-ġimgħa waqt ovvjament issa dis-sena mill-lum skoprejna li mhux ħajkonna liturġija flimkien. nibqgħu nżommu xulxin updated. Ikolkom bżonn xejnuna vizavi pastoral kif tistgħu toħorġu iktar affarijiet online, kelmuna, kelmu lilna tal-MCYN jew tal-KDZ ta' għawdex naraw kif nistgħu ngħinukom. Grazzi lil kulħadd u good evening.